so guys we are really tired um, to takufa nenzara so hatina zvataita mumba musati marongedzwa takumboenda kunotsvaga chekudya taneta zvisingaiti tangokwanisa kungogeza geza two minutes so uh, apa tiri kufara sei tatimboziva kuti pane giza hmm. pane giza wena ende mvura yacho inodziya zvikuru kwazvo kupisa infact so guys ya takuda kuenda kunotsvaga chikafu takaneta hatina ah, kana chatatarongedza mukatarisa mungona imba medu richiri bed eh, you can just see kuti imba medu richingori bed and munomu do muchava mucloset munomu wadrop yedu plus wadrop my love iweka chiri kungombeya chisina kupfeka mumba but titakuenda zvedu eh, kunotsvaga takuenda kunotsvaga chekudya tine nzara tapera unoziva unonzi kupera ndokwataita saka let's go together guys timbotsvaga chekudya tozouya torongedza mumba medu as you can see ah, zvinhu zvakazara pese pese pese pese but still our car iripo zvayo panze and also guys we forgot to tell you something we forgot to tell you something but that vlog patakatenga mota hatina kurara zvakanaka musi watakatenga mota paden nemumwe mucosa so e, eh, mucosa ye ari anga anga ane mota ane motawo so akaita hasha akarwadziwa takatanga kunetsirana parking padheni achingoshusha so hameno apa panokwana mota five apa mota yedu ihombe pane pamwe pokuti panokwanisa kupinda mota so pakaita kamukoto but panopinda mota diki ndo paitombogara yake tisatane mota yedu yauya ndeakuti yedu ipinde pamukoto ofiti yedu yehombe haikwani ipapo you know guys life mawana but anyways mwari vanochengeta man plus zvarongwa namwari hazvirambwi so guys ya yeah, rega timbonotsvaga chekudya this is our kitchen infact this is makotis kitchen but let me call it our kitchen because i will be helping here uh, doing some cookies you know so yeah it's our kitchen it's our kitchen indeed we love you guys your support ndo iri kuita tirambe zvichienda mberi but now wakati takaneta hatisi kwanisa kurongedza mumba uh, rega timbonotsvaga chekudya oh anti nestress here ndiri kudhura ya yeah, the rent is is quite expensive and rakabhadhara two months deposit imekai ikatinyarira nyaya dzacho tichazotaura leta tichimbofema kuti takaneta
Yatimbonotsvaga zvekudya. Apa kuri kupisa zvekupisa zviya kuri kupisa.
Ndakuita ndichiona road guys tichiri kurasika patogara. sai zvino haa ndaona patabva napo manje chati patodzoka haa tingi patodzoka haa teta kuziva Hello, I'll be back ne. I'm staying inside. I'm not yet registered, but I'll be. I don't have now. They will give me. I'm still new. Thanks ne. You know me ne.

tikota kugara kuri safe and we are so happy yes.
kufara zvisingaite yep.
mwari vachitichengeta yes. mwari vari kutichengeta zvokuti mtu
oh, nzara ndoiziva ini guys tafa nenzara kiti munotsvaka zvekudya tasvika guys hatambotsvaga food because tatingafa nenzara mm-hmm. the nzara is too much yo pakuti fififi apa kukupisa isingaiti okay dade yo panze i think pane kamhepo

apa ndanga ndakatsamwa manje guys taoda chikafu kuita 20 minutes chisina kana kuuya more than 20 minutes tangotarisa madhink asvika pakupera imagine apa ndakumboteerera zvangu voice note ndozvatinoita kana tichiteerera voice note munhu andisendera voice note toteerera tese nabhebhi tichiona kuti zvanzi kudii bebe obva andiudza zvake zvekupindura ndobva ndatanga zvangu kutopindura zvandee ndawana nechimoko changu imi aiwa kondomuda kamukadzi wangu heish ah taneta nekugara guys takutokomblena paye kuti vanhu havasizoziva tabva nenzara tauya pano tine nzara yatida kudya madhiringi avatipa atopera tamirira tichamirira zvinobhohwa kuti wapinda murestaurant une nzara hauna chawadya kubva kumba wotirika ndinoponera uku wosvikako vakukunonokera ha takagara zvedu takangoti tongoitawo patience but mufaro futi wanga uripo kuti tava neimba nyowani ine makamuri akasiyana siyana ha ipapo vataitaura nyaya tichinyeya tikaona chimurunguwo chinenge chichidya zvisiri izvo tochinyeya iwe ha tombodiko mavoice notes ndiwaye mavoice notes basa ibasa tichifonerwa tichipindura tichitaura zvose zvose tichiita zvose tangomirira chikafu sezvamuri kungoonawo kuti chiri tokononokawo kuuya pavhidhiyo zviri kutonyatsoneka kuti chikafu ichi hachisi kumbouya zvekumhanya chabva chazongosvikawo paya tikati a ah, maita basa zizi inini ndaa ndisingakandiwoitaka ndaitoda zvekutodaro ini nangu ndifavorite yangu maribs ah, kiki anofarira mabhega zvekudaro ini ndodya maribs but matips ekurestaurant sometimes ya yeah, anondibhowa chechiri chitokotoko ini ndikangobata 100 rand ndototenga maribs akakura zvekuti kiki anonyatsondifuraira padeni but zvisinei ndezvekurestaurant ka kurestaurant kudawo you know eh, hazvizodi kunyanyisa but manje ndakazongoona kuti mm, tumasinhu zvino handigute manje ndikati maya ndotomboda eh, ex benedict benedict inonzi chi ii chirungu chandva chanzvenga vakumana ini ndachida kuita kunge ndoziva sterek but ehe inonzi ex benedict ndobva ndati ngaiuye look guys kika undimwira drink rangu look guys this tega vatema muno vamwe vese the white nevarungu vega vega muno if you can just see oh so tisu tega vanhu vatema muno tichimbozorora vanhu vanofungidza kuti kumba kwedu kwakarongeka kusina kurongedzwa ah. tisu tega vanhu vatema muno surrounded by white people mm. ex benedict yainga uye haichauye paya apa taioda kudhara dhara takutopedza kudya hakika toona mm, murume wangu atopedza machipisi ake pano ndobva atoona zvakanaka kuti andipewo machipisi anoziva kuti murume wake anofarira mafresh chips sei ndobva atondipa wake ndobva andipangurira paya ndikati ii maita basa mai mwana ndo kunonzi kuda murume uku eggs benedict yabva yauya paya paya ndoyamuri kuona pakona pescreen apo imi ndakabva ndafara kandikati iye zvemagona kumba muchitinonoka zve muchinonokereiko ya yeah. rega nditore nhasi nembodya nhasi ndatora chiri single zvinowanzofamba zviri zvikapo I, i mean zvinofamba zviri two zvimaex benedict saka nhasi ndati mm ndikuda chisingle semunhu asina mari zvezvi so guys chinonyandinetsa paex benedict apa papanyaya dzekunodya apapa handizozivi kuti fork and knife here kana kuti fuku yega kana kuti knife chete saka zvinhu zvinongondinetsawo so saka manje kiki anofarira zvake kudya nemaoko ndiyabva ndikurudzira zvikanzi wangu izvi zvinhu izvi zvikuru zvapinda mudumbu chingodya namaoko ah, zvinhu zvacho zvinondiconfusa its been long mani ndichiti pese pandinotenga egbay ndichiti ndoda kutrya kudya nefoko knife hazvibude ndozongopedzisira ndadya nemaoko every time ndotombotry kuti ah rika ndiroye zvangu nefoke knife because ndomboona tumwe tuvarungu kuti chikatakata tese chinonetsa ka harisi bhega ka dai vachizoisa kamwe kachingwa pamusoro at least ndaibva ndangopfanyidzira ndobva ndangodya because ii ndinondinakira kutopfuura bhega manje yani chechinguri pasi chete chichingwa manje pamusoro apo pane paine zai chichi zvimachizi zvimachichi zvakasiyana siyana ee zvimabhekoni ah ndakuzozvishingisa waona ndikangoti aiwa rega nditongorova namavoko panapa hapana yekuseta
yo so guys ya tapedza kudya manje nangu ndatozvimbirwa dedi zidumbu ndofunga muri kuriona azvimbirwa futi so now takunotsvaga hardway iri padhuze nesu toda kuchinja malocks chichi ngeti munotsvaga mahardways anyway tochinja malocks ebaden ebaden
tongoda zvinyowani guys netwo three wezvipikiri zvekuisa mahani machi mapicture frames chichi madziro so tombonotsvaga hardware iri padose thanks for watching i love you rambai muchiona